Bung sawm pakhatna, rophum ruk zawnna. Doctor Livesey kal liam hnu chuan Silver-a chuan Jim a lam chu a hawi a, zaidam hmel tak hian a nui vur vur a. A han nuih chuan mi ngainat awm tak nui hi a ang hle a. Jim-a erawh chuan a nui hmel phehna nun rawnna chu a hmu thei a ni. Jim, nang leh i thiante tan hian ka fel ngawt mai tiraw? Inchunga ka thatna avang hian thil ho te phut let ka nei ve a, ka thatna hi in hriat reng ka beisei, a ti a. Teh reng mai ka pu, i ngil neihna hi kan hre reng ang, tiin Jim chuan ngainat awm tak hian a lo chhang a. Tunah tak hi chuan he mi hlauhawm leh nun rawng tak hi a thian tha ber a ni a, a nunna pawh a chungah a in nghat vek a ni. Ka lawm e, a hahdam thlak huai alawm. Lo kal rawh le, ka thiante saw rinhlelhna a an khah hmain i va zawm leh tawh ang hmiang, a ti ta a. Silvera leh Jim-a chu thing inah chuan an let a. Jim chuan suam hmang ho chu a hlau hle a, tunah chuan rophum ruk lam ngaihtuah tawh mah se a chungah an thinrimna kha a la reh lo tih a hre thei a ni. Engmah phei chu an sawi lova, mahse an mitmeng leh an hawiherah chuan tihlum an chak zek zek tih a hre chiang hle. Tuk chhuan tui hnai tak an ei zawh chuan suam hmang ho chuan Jim a paw a hruai telin ro phum ruk chu an zawng tan ta a. Jim a tih loh chuan an mamawh tura an ngaih. Lungral, suahdur leh lei laihna hmanraw dang te an keng theuh a, hmanrua bakah silai leh ngun hnam te an keng vek bawk. Jim chu mi tang a nih avangin thil engmah keng lo awm chhun a ni a. A kawngah chuan hruiin an phuar a, silver-a chuan dul takin an hlinna hrui chu a vuan a ni. Ngaithla teh u, thian teh u, hmanhmawh a tul lo va, awmze nei lo va intihah vak a tul lo. Hun kan ngah tawk a, hmanhmawh chhan tur pakhat mah awm lo ve, tiin a hote chu thurawn a pe deuh reng a. Tuipui kam lamah an chhuk thla a, lawngleng pahnih a lo awm a, an inthen darh nghal sang sang a. Lawngleng pahniha chuan an chuang a, silver-a kaihhruainain an tum ram panin an inkar chhuak ta a ni. Map-a a lan danin rophum ruk an zawn tanna tur chu thing sang tak a ni a, tlang pakhat, spyglass tih a kohzawmtu tlang chungzawl pana lawnglenga an inkar a ngai bawk. Thian duh takte u, tlang chung zawl bul thutah kan inkar thlen a ngai a, chutah chuan Flint a thing sang tak chu kan hmu ngei ang. Lalpan Flint a thlarau chu chawlhtir mawlh rawh se tiin phur takin a au lauh lauh a. Flint a hming a han sawi chhuah chuan Flint leh a rophum ruk chungchang sawiin suam hmang ho chu an ti ti zui nghal a. Flint a'n lawng a suamna ro tam tak a ruk khawm dan te chu an sawi sur sur hlawm a. Jim a chuan khawngaihna nei miah lova tual that thin te bula awm chu hrehawm a ti hle a. A tam ber chu Flint a hote zinga mi an ni a. Mi an suam dan leh mi an thah dan te sawiin an hlim em em a ni si. An thusawi chu ngaihthlak hrehawm a ti em avangin a chim sung sung a. Mahse, a ngaihtuahna chu a thup tlat a. A hmel ah hlauhna a ti lang duh lova, Hlau lo ang takin a awm lui tlat a ni. Reilo teah tlang chungzual bul thut chu an thleng a, ke in an kal tan ta a, tlang pangah chuan an lawn chho a, kal a lo harsa tial tial a. Tunah chuan inrem kualin hma lam an pan a, Silver chu a kual lai takah a kal a, a sir leh lamah mi pahnih an kal a, a sir leh lamah mi pathum an kal bawk a, Jim chuan a hnungah a zui zel bawk. Silver chuan ke pakhat chauh nei mahse midang ruala kal chu a tum ruh hle a, mahse amah chauh chuan midang rualin a kal thei lo. Jim chuan vawi tam tak a ṭanpui a, lo ṭanpui ṭhin lo se chuan hnung lamah a lum ang a, tlang chung zawl bul ṭhutah chuan a lum thla daih ngei ang. Tlang pang chho zual laiah chuan Jim chuan a han ṭanpui leh a, ke pakhat chauh neih hi nei lo ila chu midang hi chuan min tluk lo ang mawle tiin Silver-a chu a in Inthiam lo tak hian a phun nuah nuah a, Ke pakhat ka chan hi chu ka vanduai a ni, ke pakhat hi chan lo ila chu Flint a lawnga an rin ber, Silver a ai chak tur hi an awm lo asin, a ti leh a. Ka hria alawm Silver, ke pakhat i chan chung pawh hian i danglamna ka hre lo. A nihna takah chuan rophum ruk zawn hmuh tum ruh ber leh zawn hmuh duh ber i ni alawm tiin Jim chuan a lo hnem a. Silver-a chuan Jim-a chu a nuih suk duh chauh a, theih tawp chhuahin a kal zel a. Hma lam an pan zel lai chuan vawi leh khatah an zinga pakhat chu mak ti takin a lo au chhuak tuar a. A thil hmuh chhuah chu en tumin midang zawng chu an tlan ve nghal a. Jim-a leh Silver-a chu an thleng hnung ber a. An thlen ve chuan suam hmang ho chuan lei lam an lo bih thap tawh a ni. Pine thing bul thutah chuan ruhro hi a lo awm a, thawmhnaw mawih chhe tawh tak hian a intuam a, a ha ṭhen ṭhu mai chu rapthlak an ti hlawm hle. Ruhro an hmuh avanga rilru buai lo ber Silvera chu a ṭawngchhuak hmasa ber a, helaia a lo mut dan hi han en chiang teh u, tu emawiin a kut leh ke hi hmun hran ve ve hawia a dah niin a lang. Kawngkawh hmuhtu a ang viau a ni, a ti a, Silver-a chuan a thusawi pah chuan rang takin map a phawrh chhuak a, map-a kalna lam tur inziak chu a chhiar a, Ka hre ta, ka hre chhuak ta, tiin phur takin a rawn tawng chhuak a. Kan captain remhria leh fing tak chuan min han hrilh ve teh se, thil awm dan hrethiam lova awm reng hi kan duh lo a nia, tiin George chuan dawhtheihna tlachham tak hian a lo zawt a. Silver-a chuan a hrilhfiah ta a. Map-ah chuan chhak lamah kal hmasain chhim chhak lamah kal tur tih a inziak a, he ruhro hi kawng kawh hmuhtu atana awmze nei taka dah a ni, a ti a. Rophum ruk an hnaih tawh tih an hriat chuan suam hmang ho chu an phur khawp mai a, an hnungzangah an inben sak thurh thur a, an zinga pakhat chuan ram um a phawrh a, an rilru chawhphur nan an inpe kual ta diat diat a. An zinga pakhat chuan Flint hi mi danglam tak chu a lo nih hi, kawng kawh hmuhtu atana ruh ro hman ngat hi chu a finthlak em a ni, a han ti a. A fiamthu thawh chu an zavaiin an nuihpui tlawr tlawr a, Jim chauh chu hrehawm tiawm chhun a ni. He thliarkar reh taka tuma ngaihsak lova thi chu tupawh ni se a khawngaih em em a, An zavai chuan he thliar karah hian thita se ruh ro ang bawk hian tuma ngaihsak hlawh lovin let reng mai se tiin a ngaihtuah a, a ngaihtuah zawng ringawt pawhin a chim sung sung a, chutiang thihna rapthlak tak a thlenna hmuna suam hmang ho an nui tlawr tlawr thei chu a hrethiam thei lo a ni. Fiamthu lam chu duhtawk ila kal tawh ang ule tiin Silver chuan thu a pe ta a, Teh reng mai kapte in rawn ti tu chu Dick a ni a, a ni hi an chhuah tirh atanga dam lo na tak hmel pu kha a ni a, rophum ruk awmna chu hnai tawh viau a, a lan avangin a phur em em a, a zai kal rut rut a, mi dang te pawh chuan an rawn zai pui ve a, hma lam pan zel pah chuan tuipui a zin mi te hlasak thin mak tak hi an sa rual ta dual dual mai a ni, hun eng emaw chen an zai hnu chuan Flint a chhinchhiahna bawk ah an lut leh ta a. Dick chuan Flint-a a lo thi tawh hi chu a lawmawm ngawt mai. Lo thi ta lo se chu mi paruk a thah teh ang bawk khan keini pawh hi min that vek awm si a, a ti a. A dik a lawm, mi nun rawng tak a ni, sakei rilṭam ang mai a ni a, a duh loh zawng apiang a that hmiah hmiah mai ṭhin, tiin Silver-a chuan a lo pawmpui ve a. George chuan a chanchin ka ngaihtuah ringawt pawh hian ka tiril a khur der der ṭhin asin a lo ti ve bawk a. Silvera chuan, Na, naute u, lungngai reng reng suh u. Thlan atanga mithi tho leh an awm lo va, mithi tho leh in mihring an tih buai kan hre ngai hek lo, tiin a hnem hlawm a. Flint a chu an hlauh em avangin a chanchin an sawi zo chu an ngawi ta thap a, a han reh thuap chu a hlauhawm lehzual a ni. Thing hnah ro an rah rik ṭhiap ṭhiap leh sava hram ri chauh hriat tur a awm a. Chutianga hlauthawng ru taka an awm lai chuan tu emawiin a zui tlata hriatna an nei ta tlat mai. Mahse, an hnunglam fit sawm ruk vela hmanhmawh taka ke pen thawm chu an hriat theih chhun a ni. Silver-a chuan a pistol pai chu a han phawi a, tunge nih a han ti tuar a? chhangtu an awm lo. Hma lam an han pan leh ṭham ṭham a, pen thawm bawk chu an hre leh ta. Thawm lo chhuahna lam chu an hawi ṭhap tawh a, thing buk zingah chuan engmah an hmu thei si lo va, vawi leh khata aw rap thlak deuh mai hian an hla hriat lar tak a, saree an hre ta tlat mai le, mit hi bulah mi sawm panga an awm a, Ram um a awm bawk. An zavai chuan an hlauh em avangin an khur zawih zawih a. Chu hla chu Flint an a mitha duh apiangin a sa thin tih an hre chiang hle. Jim a chuan an khabe a thlan luang zawih zawih leh an kut khur dawt dawt chu a hmu thei a. An dinna ngaiah an ding reng a, hma lam pana pen thei reng an awm lo. Silver-a chu a rawn tawng chhuak hmasa ber a. Thian teh u, ngaithla teh u, he thil hi fiamthu thawhna a nih ka ring tlat. Flint chu a thi tawh a, kan hre vek a ni lawm ni? a ti a, a ni pawh ring taka tawng lovin a phun ve sur sur a ni. Silver-a thusawi chu chhang ngam pawh an awm lo. Jim chuan heng suam hmang ho awlsam taka minung that thin te hian mi thi tawh an hlauh dan chu mak a ti hle a ni. Engmah sawi thei lova an din reng lai chuan aw chu an hre leh ta. Derby Macro ram min han lak teh, Derby ram kha min han lak teh a rawn ti leh dut dut a, Flint a thusawi hnuhnung a nih chu tiin George chuan a lo hrilhfiah a. Dick chuan hetah hian Flint a awm a ni tih pahin a ip teh atangin Bible a la chhuak a, ring takin a chhiar ta lauh lauh a. Silver chuan tumah buai suh u a han ti tuar a, mahse a aw khur chu hai rual a ni bik lo. Suammang pakhat puanthe hma a lu tuam bur kha a lo tawng chhuak a, Silver, Kir leh mai ang u, kan kir loh chuan Flint a thlarau hian min ti hlum vek ang, tiin a rawt ta a. Silver-a chuan, Thlarau tih lam hi ka ring ve lo, a ti tlat a. Mahse, engtia awm tur nge a hre, a hre bik chuang lo. Silver, Ka thil zawn hi Bansan a thain ka hria. Helaiah hian Flint a awm a, min thlir reng a ni. Kan chet dan zawng zawng hi a lo thlir reng a, kan theih lai hian theih tawp a chakin tlanchhia ang u, tiin George chuan a rawt leh a. Silver-a chuan, Kan aw hriat hian ka awm a ti nuam lo hle mai. Ka beng a verh a ni, ka hriat tawh hnu a ni a. Flint-a aw a ni tlat lo, a ti ta tlat a. Dick chuan, Thlarau chuan aw danglam tak an nei thin alawm, a lo ti leh hram a. Jim-a pawhin chu aw chu a hre tawh a. Mahse, a hriatna hmun leh a hriat hun lai chu a hre chhuak thei bik lo. Vawi leh khatah Silver chu ring takin a lo nui chhuak phut a, an phu chiang hlawm hle. An zavai chuan an en thap a, a â ta thut a nih an ring a ni. Kan va han â tak em, engtin nge Ben Gunn-a aw hian min bum theih le? Ben Gunn a lek zuk nia a ti ta a. Ni e, Ben Gunn-a a ni ngei ngei ang tiin George chuan a lo thlawp ve nghal a. Dick chuan, Tak tak maw? a la ti hu a. Silver chuan in ring tawk tak hian, Ni e, Benga-na a ni, he thliar kara an hnutchhia pa kha maw le? Min tih thaih ngam a ni maw? Teh hrep chuan, Tuman Benga-n mi retheia kha an khawngaih lova, mi vanduai tak a ni, tiin a lo chhang a. Ben-a rawn in lan ta che, tiin suam hmang pakhat chu a au ta a, Ni e, Ben, kum tam tak liam hnuah eng hmel nge i put min han hmuh tir ta che, tiin George chu a au ve bawk a. Chhatna a awm lo. Silver chu ring takin a nui uar uar a, Kan nau khawngaihthlaka chu a tlan chhe tawh a ni ang. Haw u, pute u, kan thleng tep tawh a, hun khawh ral mai mai a hun tawh lo ve, ka lang u, a ti ta a. Hun eng emaw chen thla bar taka an din khawmuan hnuah chuan suam hmang ho chuan ngai an aw leh ta a, ro phum ruk zawngin hma lam an pan leh ta a, kawng dikah an kal a, ro awmna lai thleng tep tawh a, an inhriat avangin an phur tawh hle a ni. An hmaah chuan thing sang bik tak pathum a lo awm a, Flint a map a a inziah dan chuan thing pathum zinga sang ber bul chu ro phum rukna lai a ni, thing pathum zinga hmasa ber A bul a bul vel a mi aia sang filawr tak chu an lo thleng a, chu thing chu Mepa rophum ruk tarlan chu a lo ni lo va, a dawt leh chiah a mi pawh chu a ni chuang lo niin a lang. Thing pathumna bul chu an lo thleng leh ta a, chu thing chu a sang bikin a lian bik hle. Silver a phur tawh lutuk chuan Jim-a phuarna hrui chu a han pawt nghek a, Jim-a chu Silver-a hnungah chuan a kat nawk nawk mai a ni. Naupang khawngaihthlak Jim chu a chau tawh em em a, a taksa-ah chuan na lo lai pawh a awm tawh lo va, a ke phei chu a na zual hle. A hrehawm lai ber erawh chu engmah a sawi ve thei lo chu a ni a, sawi mah se suam hmang ho chuan khawngaihna chhe te pawh an nei dawn chuang lo tlat a ni. Chu thing sang tak an thlen hma fit sawm velah chuan mak ti em em leh Rilru buai map khawpa an kal lai ti ding chawt tu an hmu ta. Kum eng emaw zat kal ta a ro phum rukna hmun chu an hmu ngei a, mahse tuten emaw an laihna hnu hma an hmu chu an rilru a buai tak zet a ni. Helai hmunah hian tute emaw an lo kal tawh a, ro phum ruk chu an la vek tawh a ni. Thingrem eng emaw zat letphung hmuh tur a awm a, chung thingremah chuan flint a lawng hming, walrus tih a inziak thlap bawk. Suah hmang ho chu an lungawi lo kher mai. Khawiah nge ro phum ruk chu? tiin an zinga pakhat chu a au chhuak ta a. An la vek tawh a nih hi tiin pakhatin a lo chhang a. An hmel chu mak tihna leh lungawi lohna hlirin a khat tawh a. Ro phum ruk an laih chhuah tawhna lai chu an thlir vawng vawng a, engmah an ngaihtuah thei tawh lo va, tawng pawh an tawng chhuak thei hek lo. An tihngaihna hre lo chuan mi aa ang maiin lei chu an lai ve ta chiam chiam a, engmah an laihchhuak chuang si lo. Ro an laihchhuah loh mai bakah an ha em em a, rei lo teah leiah chuan chau takin an thu ta hlawm a. Silvera chu ngawi rengin a thu a, a rilru a buai map map hle. A bula thu Jim-a pawh chu midang ang bawkin mak tihna hlirin a khat a, tuhten emaw ro phum ruk a lo awm reng reng lo mai chu. An hrilh a hai em em a ni. Tuten emaw rophum ruk chu hmuchhuakin an la vek tawh niin a lang, a ti chhuak ta hlawl a. Silver-a chuan a nih dawn hi chu bak chu rin tur dang a awm lo. Mahse, ro an laihchhuahna laia hnim to hi a la tawi em em a, an laksawnna a la rei lo hle a ni ang, a lo ti bauh a. Reife an ngawih vang vang hnuah Jim chuan Silver-a lam chu a han hawi a, Engtin nge i tih tak ang? a ti ta chawt a. Ka dinhmun hi a duam lo tak zetin ka hria. Ka hote hian ka hlawh chham chhan ah hian min puh ngei ngei dawn a, ro phum ruk an hmuh loh avangin an thinrimna chu ka chungah a tla vek dawn a ni, tiin ngui tak hian Silvera chuan a rilru dik tak a hrilh ta a ni.